Tshi ḓo lilwa ndima ya vhuṱanu u bva kha siaṱari ḽa vhu 112. Vho Luvhone vha dovha hafhu vha vhaiswa na nga nḓila ine vharema vhane vha shuma bulasini vha farwa ngayo. Ḽiṅwe ḓuvha vho ri zwenezwi vho dalela malume avho ngei bulasini, ya Alice Dale ngei Chipise vha pfa vhuṱungu vhuhulu nge vha pfa malume avho vha tshi ri tshelede ine vha i ṱanganedza ṅwedzi muṅwe a i koni na u vha rengela zwiambaro. Ha vha malume a vho Luvhone vho thoma u shuma hafha bulasini heyi vho Luvhone vha tshi kha ḓi tou vha luphanḓa. ṋamusi khevha vho no tou vha munna a si na na vhukono ngeno malume na tshine vha vha nnḓa tshi siho. Vhana vhoṱhe vha hoyu mukhuwa wavho vho ḓi bebwa maṱoni a mukalaha uyu. Vhana havha ṋamusi ri tshi khou amba ndi vhannamiḓi vhane zwa zwino vha vha na dzibulasi dzavho. Malume a Vho Luvhone ndi vhane zwa zwino vha shuma sa mulisa wa dzinngu na dzimbudzi dza hoyu mukhuwa wa Vho Mapanere. Vho thoma vha tshi shuma u sheledza na u ṱahulela miswiri, u fhedza afho vha lindiswa dziṱhoho na mapfeṋe e a vha a tshi ri u dzhena tsimuni ha sala hu mukhwekhwekhwe. Vho vho ḓo liswa zwifuwo nge nga murahu ha musi maswiri a tshi kuba hu si tsha wanala muṅwe mushumo u leluwaho une vha nga fara wone. Nga nnḓa ha mushumo wavho hafha bulasini heyi, havha mukalaha a vho ngo kona u isa vhana vhavho zwikoloni vhana vhavho na vhone vho ḓi fhedza vhe vhathu vhane vha shuma dzone dzibulasi. Na ṋamusi wa vhudzisa nga ha vhana vha Vho Chigana na Vho Nyawasedza, minwe i ḓi sumba dziṅwe dza dzibulasi dzi re tsini na kule. Tshelede ya phensheni a yo ngo vhuya ya vuwa yo rothela tshikwamani na khathihi. Zwauri muthu hu a swika hune a bva mushumoni nga mulandu wa u hula mukhuwa hoyu wavho ndi zwiṅwe ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine a si zwi ḓivhe. Naho tshifhinga tsha musi vhana vhavho vha tshi kha ḓi ya tshikoloni vho ḓo humbela mukhuwa uyu uri a vha thuse nga tshelede ine vha ḓo i shumisa u dzhenisa vhana vhenevho tshikolo. Mapanere ho ngo vhuya a vha muthu ane a zwi longa mbiluni, o mbo ḓi vha landula. Mukalaha Vho Chigana vho edzisa u ṱalutshedza uri sa mushumi o no fhedzaho miṅwaha i swikaho mahumi mararu a tshi khou shuma nga u fulufhedzea afho bulasini, nahone ane a khou bula zwa uri a nga fhedza tshifhinga tshilapfu a sa holelwi, tshelede yawe ya muholo i tshi khou badela itsho tshikolodo, ndi ngani a sa pambiwi iyo tshelede ya tshikolo tsha vhana? Mapanere o ḓo bula zwa uri zwi nga si konadzee vhunga ḽiṅwe ḓuvha hu tshi nga swika hune vha lovha vha sa athu fhedza u i badela vhunga lufu lu mueni muthuni. Mapanere o dovha hafhu a vha ṱalutshedza nga zwa dzi insurance dzine muthu a dzhena khadzo musi a khou shuma dzine dza ḓo badela musi muthu a tshi lovha dze vha vha vho fanela vho dzi dzhia naho vho tshi gana zwa dzi insurance vho vha vha sa pfhi zwa uri ndi zwithu ḓe vho ḓo bula zwa uri tshelede ya u badela hedzo dzi insurance vho vha vha sa ḓo i kona sa izwi na mapanere a tshi zwi ḓivha zwa uri tshelede ine vha hola yone a si ine ya sumbedzea muthu. Hezwi zwo ita uri mapanere a vha ṱalutshedze zwa uri na ene u khou vhona vha si nga si kone u vhuisa tshelede yawe sa izwi a tshi ḓivha uri muholo wavho a si une wa nga zwi kona. Kha mapanere zwo lingana musi vhana vha vhathu vhatswu vha tshi dzhena tshikolo u swika hune vha kona u ṅwala madzina avho khathihi na u ṅwala marifhi. Zwinzhi zwi fhiraho hezwi mapanere o vha a tshi ri ndi zwine zwa fanela u itelwa vhana vha Mukhuwa, hu si vhana vha vhathu vhatswu lini. Na vhone havha vho Tshigana vho vha vha si na zwine vha hanedza hoyu mukhuwa. Khavho zwoṱhe zwine a amba ho vha hu tshi nga hu khou tou amba ene Murena nga tsha vhukoma. Tshine Vho Luvhone tsha vha ḽisa mbilu ndi tsha uri malume avho vha ḓo fanela u bva mushumoni saizwi miṅwaha i tshi khou ḓa hone. Ee ndi kale ha vha mukalaha vhe hone hafha shangoni ḽa Mudzimu. Thaidzo ndi ya uri tshigana na nyawasedza ni ḓo ri u bva afha bulasini na livha ḽifhio? Hafhu hafha bulasini heyi ndi hone he maanḓa a vhotshigana na na mufumakadzi wavho a fhalela hone. Nḓuni ya ha vha mukalaha na mubete zwawo a uho. Zwitundu zwine vha vha nazwo ndi zwi rukhu nyana na zwi rokho zwa mufumakadzi zwi si na vhuṱanzi. Tshe mukhuwa hoyu a vha a sa khakhi u tshi ita ndi u ladza vhashumi vhawe na nḓala. Ho vha hu si na na mushumi na muthihi ane a nga ṱahela zwiḽiwa. Hoyu wo vha u muhumbulo wa vhoṱhe vhatshena vha re na dzibulasi. Sa izwi vho vha vha tshi ṱoḓa uri bulasini dzavho hu shumwe vhukuma, vho vha vha tshi ita uri vhashumi vhenevho vhane nangoho vha shuma sa dziphuli vha ḽe sa dzinguluvhe uri vha si homelwe mishumoni. Nga mbilu Vho Luvhone vha khou elekanya fhungo ḽa uri hafhu minidzhere wa bannga o vha vhudza zwauri lupfumo lwa shango heḽino lu zwanḓani zwa vhatshena, vha khou dovha vha tou zwi vhona zwavhuḓi-vhuḓi hezwi vhe hafha zwauri nangoho Murema ha athu u vha na tshine a vhanḓa kha shango heḽi nga nnḓa ha u vhanḓa one mapone na mavhadzi a si na mbadelo. Vho Luvhone vha ri u vhala nga minwe vharema vha re na dzibulasi vha wana hu tshi nga na tshanḓa a vha fhiri nahone vhenevho ndi vhe vha dzi wana tshifhingani tsha musi hu tshi kha ḓi vha na mivhuso ya mashangoni haya. Vha dovha hafhu vha humbula nga ḽa vhukando vhune muvhuso wa khou vhu dzhia malugana na u ṋetshedza vharema maanḓa a uri vha kone-vho u vha na dzibulasi, vha wana uri zwi nga a zwi athu u konadzea arali nangoho zwi tshi ḓo vhuya zwa konadzea. Vho Luvhone vha ri vho vha vho humbula zwauri RDP ndi yone ye ya vha i tshi nga i tshi nga i khou vha ṋea fulufhelo ḽa uri Murema a bve kha vhushai he ha vha ho mu hunga u bva tshenetsho ṋamusi a vha ḓivhi na muṋango we iyo RDP ya hone ya bva ngawo. Kha ri dzhene nḓilani vhanna vha hashu, ndi tshifhinga tsha uri ri ende. Dzhalagoma ndi ene ane a ralo a tshi vhudza avha vhaṅwe. A ho ngo vhuya ha vha na muṅwe we a vhuya a ṱwa a tshi koloṅwa. Vho mbo ḓi rwa gwilisha vha tshi ya goloini. Mureili wayo o ḓivha vhone vho luvhone. Vho mangala nḓilani vha tshi sumbedzwa uri vha fanela u fara bada i yaho tshipembe ngeno vhone vho vha vho humbula zwauri vha ḓo vha vha tshi khou livha devhula. Naho zwo ralo, lugungulo a lwo ngo vha hone-vho lini. vho mbo ḓi endela u reila u swika vha tshi sumbedzwa lubada lune lwa vhonala lu tshi pambutshela kha tshanḓa tsha uḽa. Vho mbo ḓi zwi vhona zwa uri ndi lubadana lune lwa khou livha kha bulasi heyi ye vha pfa i tshi ambwa. Vha mbo ḓi ri nga lubadana lwonolwo tsinini u swika vha tshi ri nga nnḓu yo tou shulaho kukwara kwoṱhe gu. Vho Luvhone vho vha vha sa vhuyi vha humbula zwa uri na henefha hu ḓo ralo u vha na zwi no ṱomola mbilu. Vho ḓo sumbedzwa hune goloi vha fanela u i imisa hone. Musi zwi tshi rali ha mbo ḓi thoma u tsa dzhalagoma. we a ri u fanela u ya u khokhonya vothini ḽa hoyu rabulasi uri a mu vhudze zwa uri hu na thundu ine vha khou rengisa ine a fanela u i vhona na mufumakadzi wawe. Zwo ri u ralo fhaḽa ha tou nga vho vha vho tou langana na havha makhuwa, ndi amba vhaṋe vha bulasi, Muṱhannga hoyu o ri u khokhonya, mukalaha wa heyi bulasi na mufumakadzi vha tou lwedzana u vula vothi. Zwi tou nga vho vha vho lavhelela uri hu ḓo swika vhaeni hafha bulasini heyi sa nga misi zwenezwi nga Migivhela. Zwenezwi makhuwa vhenevha vha tshi tou maṱo-hasha vha wana nangoho vha khou ṱangana na tshifhaṱuwo tshe vha vha vha songo vhuya vha tshi lavhelela na zwiṱukuṱuku. Ndi tsha ene Dzhalagombe, murwa Ṋethulwe. Wat soek jy hier so? hu vhudziswa tshikalaha tsha muvhuru tsho ambaraho ngilasi maṱoni tshi tshi sedza muṱhannga hoyu u bva ṱhohoni u swika milenzheni. u dovha na u dovha, nga hafha kha mahaḓa tsho farelwa tsho farelelwa nga mukegulu nga kukegulu kune na kone kwa khou farisana na munna wako kha mushumo hoyu wa u sedza muṱhannga hoyu u bva ṱhohoni u ya milenzheni nga hu sa fheli. Havha ndi vhone vhaṋe vha bulasi heyi ine ya vha ya dziṅwe dzo pfumaho lu fhiraho ndinganyo. Mukalaha hoyu na mukegulu wawe ho swika he vha rengela vhana vhavho vhavhili dzibulasi. Muṅwe wa vhana havha u na bulasi ya maafukhada hangei Luvhuvhu ngeno muṅwe a na ya dzikholomo Vivo. Hafha kha heyi bulasi yo salaho na vhabebi vhavho vhana havha vha a ita vha tshi ḓa u vha ṱola sa izwi vhathu avha vho no vha vha maḓuvha vhukuma. Afha ndi Dzhalagoma a pfalaho a tshi khou mona tshihuru a tshi amba navho. Matsina tshivhuru kha Vho Dzhalagome tshi a swa. A si vhanzhi vhe ra vha ri tshi zwi ḓivha hezwi arali a tshi khou tshi amba u sa mu vhoni u nga ri ndi munna wa muvhuru a ambaho. Kana no tshi gudafhi itsho tshivhuru tsha hone Dzhalagoma wa nguvhe? Zwi ḓihwa nga nnyi? Willie ndi muṅwe wa vhorabulasi vhane zwi tshi ḓa kha lupfumo a vha a tshi ḓivhiwa nga vhoṱhe vhorabulasi. Houhu u shumisa dzina ḽawe ndi u itela uri nangoho mukalaha hoyu na mukegulu wawe vha pfe vho ṱanganedzea kha thengiso heyo. Nangoho a zwo ngo dzhia tshifhinga hoyu mukegulu a songo fhindula. Pete as did Willie Sir Precious as u amba nga tshivhuru. Mukalaha u pfa zwine mukegulu a amba vha mbo ḓi farisana nḓila vha tshi ya fhaḽa he goloi ya ima hone. Mukalaha hoyu arali hu vhe hu ene e eṱhe a thi kholwi zwauri o vha a tshi ḓo ya ngauri o mbo ḓi vhudzisa na zwenezwo uri ndi ngani thundu dza hone dzi tshi rengiswa vhusiku. Mukegulu wawe ndi ene we a fhindula zwa uri hafhu havha vhathu vha khou tshimbila na dzoṱhe dzibulasi vha tshi rengisa hedzi dzithundu na uri hoyu mukalaha kha pfesese zwa uri Wili o vha vhudza zwa uri vha fanela u ḓa kha heyi bulasi saizwi mufumakadzi wa Wili na havha mukegulu vha tshi tou vha khonani dzine tshifhinga tshinzhi dza dzula u founelana. Hezwi hoyu mukegulu a tshi khou amba, Dzhalagoma na u mu pfa ha tsha vhuya a mu pfa sa izwi o no vha goloini kale a tshi khou dzudzanya zwine vha ḓo fanela u ita musi avha vhavhili vha tshi swika. Vhaṱhannga vha hashu ri tou zwi bva hani na? vha khou swika kha kha ri tou vha vhofha na muri a thi vhoni zwa u vhulaha zwo fanela sa izwi hu si na tshine tsha nga ri thithisa kha u ita mushumo washu, ndi Dzhalagoma a tshi amba na avha vhaṅwe nga ipfi ḽi sumbaho uri zwithu zwo fanela u itwa nga u ṱavhanya. Mukalaha wa vhathu na mukegulu vho mbo ḓi vhoxwa zwanḓa, vha sumbedzwa vha sumbedzwa mulomo wa tshigidi uri vha si vhuye vha vula mulomo. Naho ngavhe vha vhe vhathu vhane vha tama u ṱavha mukosi, vho vha vha tshi ḓo ralo vha pfiwa nga nnyi ḓakani ḽingafha. Vho rabulasi hezwi zwa u ḓi fhaṱela thungo thungo ha vhashumi vhavho zwi tshi ḓa hafha u wana vha sa vhuyi vha wana thuso na khathihi. Naho mabya avho o vha a tshi khou endelela u huvha zwenezwi avha vhaṱhannga vha tshi swika nge mukegulu na mukalaha vha a kaidza, zwa zwino o vho dzhia havha vhaṱhannga vha vhaeni vho ṱanganedzwaho nga muṋe wao. Zwenezwo mabya haya a vho vhonala a tshi dzungudza-dzungudza mitshila sa ane a khou humbela pfarelo ya u ṱoḓou luma vhathu vhane muṋe wao a khou vha ṱanganedza nga muya mutshena. Vho Luvhone vho ḓisiwa hafha goloini vho laelwa uri arali ha nga pfala mubvumo wa iṅwe goloi une wa sumbedza uri goloi yeneyi i khou ḓela afha hune vha vha hone, vha fanela u mbo ḓi lidza bele. Avha vhararu vha vhonala vho fara nḓila ya u ya henengei nḓuni, vothi na u valwa ḽo vha ḽi songo tsha valwa. Vha thanga ha vha vho mbo ḓi vhudza ha vha makhuwa tshine vha khou ṱoḓa tshone, tshone vho iṱali hu si na zwiṅwe nga nnḓa ha yone tshelede. Mukalaha na mukegulu vho ḓiwana vhe khakhathini i sa takuwiho. Sa izwi mulomo watsho vho u vhona, vho wana zwo tea uri vha vha sumbedze hu re na sefo ine ya vhonala i si na tshithu. Vhaṱhannga havha vho vha vha si na tshine vha ṱoḓa nga nnḓa ha yone tshelede. Thinavhuyo o mbo ḓi vhudza havha vhavhili zwa uri ndi khwine a tshi ya u vhofholola havha makhuwa uri vha vhe vhone vhane vha vha sumbedza hu re na iyo tshelede ine vha khou ṱoḓa yone. Mukalaha na mukegulu vho ḓo bula zwa uri tshelede yavho yoṱhe i banngani. Hezwi zwo ḓo ita zwauri vhaṱhannga havha vha vha kombetshedze u ṅwala tsheke ye vha dovha hafhu vha vhudzwa uri vha i ṅwale uri cash nahone vha i saine nga nḓila yone yone. Zwe ha vha mukalaha na mukegulu ha pfi vha ite, ndi u sia mulaedza kha mutshini wavho wa u fhindula founu uri a vhaho vho ya u dala Durban vha ḓo vhuya nga murahu ha maḓuvha mavhili. Ho dovha hafhu ha pfi muṅwe mulaedza wo raliho kha vha u sie kha vothi uri vhaeni vha tshi swika vha ḓivhe zwauri a vhaho. Zwo ri u ralo mukalaha na mukegulu vha mbo ḓi dzheniswa goloini ya ralo ha u fhumula fhasi. Zwanḓa zwavho ha vha mukegulu zwo pfalwo u vhofhwa nga dzithambo. Honevho u vha vhofha nga dzithambo ho vha hu u sokou ita. Vhone vha ri vhathu vhane miṅwaha yavho ya vho hovhela ya fu sumbe ṱhanu ndi vhathu vhane vha kha ḓi vha na nungo dzine vha nga imedzana na makhotho mangafha ngadzo? Tsheke ye vha sainiswa yone vho vhudzwa zwa uri a i faneli u huma banngani nga vhanga ḽa u sa vha hone ḽa u sa vha havho na tshelede i linganaho ye vha ṅwala. Zwe vhaṱhannga havha vha si ṱoḓe u zwi ita ndi u ṅwalisa tshelede ine nga u anda hayo vha bannga vha nga vha na zwine vha humbulela uri hu nga vha hu na zwiṅwe zwine zwa khou bvelela. Goloi yo ṱuwa yo livha vhubvaḓuvha he nga murahu ha awara dzo no swika nṋa ya vha i tshi dzhena kha miṅwe ya mikhukhu yo fhaṱwaho fhethu ho tou itaho sa mudavhi. Fhethu hafha a hu na mavhone na dzi ṱhingo Fhedzi naho zwo ralo, ndi fhethu hune ha dzula vhathu vhanzhi vhane vha ḓi vuwa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe vha tshi ya mishumoni. Vho ri u swika hafha, ha vha makhuwa vha vhudzwa zwa uri vha ḓo dzula u swika Musumbuluwo sa izwi vhaṱhannga avha tshine vha khou ṱoḓa hu tshelede fhedzi. Mukegulu hoyu wa Mukhuwa o rabela a dovha a tshi ri ṱhaṅwe vhaṱhannga havha vha ḓo fhedza ngae khathihi na mukalaha wawe Vhaṱhannga havha vho ḓo fulufhedzisa uri a hu na tshine vha ḓo vha ita tshone nga nnḓa ha musi banngani vha tshi nga wana vhukonḓi. Vha banngani hu tou nga vho dzula vho zwi ḓivha zwa uri tshelede ya sa wanala hu nga vha na vhuleme kha vhaṋe vhayo. Ndi amba ngauri a vho ngo vhuya vha ṱwa vha tshi ri matshelo vho mbo ḓi ri iḽa tsheke nga tshiganḓo ga. vha endela ha u vhala iyo tshelede ya hone. Vho Luvhone vho ri u i ṱanganedza vha si tsha ṱoḓa na u sedza na murahu hezwi vha tshi bva nga muṋango wa bannga. Hezwi mukheshi wayo a tshi khou ita zwa u i lavhelesa-lavhelesa khathihi na u sedza kha khomphyutha yawe, Vho Luvhone magona haya o vha a vhungwende-ngwende. Vho vha vha tshi humbula zwa uri hafhu zwi nga kha ḓi itea ha vha u dzhena dzhele havho. Vho mbo ḓi dovha vha humela ngei mukhukhuni hu re na avha vhaṱhannga na makhuwa. Vho ri zwenezwi vha tshi tou ri mukhukhu une vha ya khawo a si u ḽaa, vha mbo ḓi kokodza khubaheḓe yavho vha ambara. Ee, vhoṱhe ha vha vhaṱhannga vho ya nga dzone dzikhubaheḓe. Hezwi ndi zwone zwine zwa tou ṋaṋisa mukegulu wa Mukhuwa u tetemela nga nyofho. Hafhu hezwi vhathu. vha hafha vha hafha mukhukhuni a hu na ane a amba na muṅwe. Hu tou ri ho fhela tshifhinga tshilapfu wa pfa muṅwe, nga maanḓa haya makhuwa, a tshi ri a na ḓora kana a khou ṱoḓa u ya bungani. Musi zwoṱhe hezwi zwi tshi khou bvelela, vho Luvhone vho vha vha tshi khou lila nga mbilu. Tshiṱuhu tshi ngafha iṱali na kale vha songo vhuya vha lala vho vuwa vhe natsho. Tshiṅwe tshine havha vho Luvhone vha khou tshi vhona kha havha vhaṱhannga havha ndi tsha uri ndi vhathu vhane vha dzula nga zwidzidzivhadzi. Zwidzidzivhadzi hezwi ndi zwone zwine zwa ita uri vhathu havha mbalo dzavho dzi kandeledzee nga nḓila ine vha vhona vhutshilo ha muthu vhu songo fhambana na ha tshiṋoni kana ha thunzi. vho luvhone zwa u dzhena kha zwidzidzivhadzi vho zwi sedza, vha wana zwi si nga si konadzee na khathihi uri vha ḓiwane vha muthu wazwo. Hezwi ndi zwone zwe zwa vho ita uri vha dovhe hafhu vha ḓelwe nga muhumbulo wa uri a vha tsha ḓo dovha vha vha tshipiḓa tsha havha vhaṱhannga. Tshine vha si tshi ḓivhe ndi tsha uri avha vhaṱhannga samusi vho no vhonala vhutambelaṱhoho havho vha kha ḓi ḓo vha tendela na musi vha tshi vho ri vha a bva kha uyo mushumo, uri vha nga zwi vhudzisa uri vha nga zwi vhudzisa vha wana zwi songo fhambana na u lingedza u gonya muri nga ṱhodzini. Vho vho ḓo sokou ri vha ḓo vhona henefho hune phuna na tshiṋoni zwa ḓo ya hone. Mukegulu na mukalaha vho mbo ḓi dovha hafhu vha ṋamedzwa goloi khathihi na u vhudzwa zwa uri arali mafhungo haya a swika nḓevheni dza mapholisa vha ḓo welwa nga zwi no fhira hezwi. Samusi ho vha ho no ḓi vha vhusiku ha vhaloi izwi vha tshi iswa ngei bulasini yavho, a vho ngo vhuya vha vhona na zwauri nḓila dza hone dzi bva nga ngafhi. Tshiṅwe tsho vha xedzaho ndi tsha uri tshifhinga tshinzhi hafha goloini vho vha vho gwadamiswa hafha hune milenzhe yavho ya vho dzulaho sithini ya murahu ya kanda hone. Hezwi zwi khou itelwa uri vhathu vha re goloini dzine vha ṱangana nadzo vha si vhone vhathu vho hwalwaho. Vho ri zwenezwi vha tshi tou dzhena afha muḓini wa avha mukegulu na mukalaha, mukegulu wa Mukhuwa a livhuwa zwihulu nge vhaṱhannga avha vha si vhuye vha ḓelwa nga muya wa u vha vhulaha. Vhaṱhannga avha nangoho vho mbo ḓi onesa vha rwa vha tshi sendedza. Zwa zwino vha khou livha venḓa u pfa uri mafhungo avho a bindu ḽi re fhasi ha mufumakadzi wavho luvhone ḽi khou tshimbila hani. Hafha ngomu goloini hu ḓi vha na zwisagana zwadzo. Vho khotsimuhulu! tshiṱerini vha a tshi vhona zwi hone. Nṋe ndo vha ndi tshi ri khamusi zwi ḓo vha kanganyisa hafha dzi nḓilani hedzi ndi zwe nda dzula ndo vha vhudza khotsimuhulu zwa uri hafha fhethu a hu na tshi no dina, kha vha mbudze uri u bva mugivhela ro no ita vhugai naho hu tshi ḓivha na vhaṅwe vhane vha lovha nga vhukati, muthu u ḓi fhedza o ima zwavhuḓi. Kha vha mmbudze uri naho na musi vha songo ya mushumoni ndi vhugai ye vha ita. Zwikoloni hafha ndi u tamba fhedzi, ndi Dzhalagoma ane a khou ralo, u amba a tshi ita a tshi posa iṱo kha Vho Luvhona u vhona arali na ngoho vha tshi ḓo vha vha tshi khou. ṅweṅwela zwi tshi bva kha zwine a khou vha vhudza zwone. Vho Luvhone mihumbulo ya vha i siho fhano, vha khou zwi vhona zwauri tshelede i khou wanala, fhedzi nḓila ya mawanalele ayo vha khou zwi vhona zwa uri a si ane a anana na vhutshilo havho sa muthu, vha dovha hafhu vha humbula nga u luka mazwifhi a u sa vha hone havho tshikoloni ḓuvha ḽa ṋamusi, vha wana nangoho hu si Luvhone ane vha mu ḓivha. Ngavhe hu si uri bannga dzashu a dzo ngo fhaṱelwa riṋe, ndi musi vhuṱudzi vhu ngafha ndi kule naho nṋe luvhone zwa u gidima gidima na shango na vhathu vha songo dzhenaho tshikolo nahone vho faho dzi mvalo a si zwanga lini fhedzi khezwi ṋamusi ndo no tou vha tshone tshigevhenga vhukuma nahone ndi vho khoḓelwa u vha ndele ya u reila kha mushumo hoyu, hone zwa zwino tshine nda lila ndi vhona hu kone kubuli kwa u bva hafha kha hovhu vhugevhenga hovhu, Vho Luvhone vha ralo vha tshi humbula vha tshi humbula vho ḓi ralo u posa lukuḓavhavha lwavho. kha fasiṱere ngeno vha tshi nga vha khou kukuna kukuna munwe kha tshanḓa tshenetshi tsha u ḽa. Goloi yone i khou ḽa fhasi hezwi zwi tshi khou rali. Hu si kale vha vha vha tshi ri muḓini bvelele. Nṋe ndo vhona vhathu vha si tsha vhuya nga Mugivhela, nde ṱhaṅwe vha ḓo vhuya nga Swondaha. Swondaha yo ri u fhira, nda vhuḓelwa nga mihumbulo i si yavhuḓi. Ṋamusi arali ḽi vhuye ḽi balangane ndi sa vhoni vhathu, a thi kholwi uri matshelo ndo vha ndi tshi ḓo ya mushumoni lini. Hafhu na ṋamusi ho ḓi tou vha hone u konḓelela ha muhulwane. Ngoho a zwi takadzi u vhona vhathu vhe vha ṱuwa vha tshi ri ri a vhuya wa vho mangala. vha tshi vho fhedza maḓuvha ane a swika mararu vhe ngeo. Vhoimeli vha ralo vho no tou dzula nṱha ha sofa, phanḓa ha vha vhaṱhannga na munna wavho. Hafhu, hafhu ni tshi zwi ḓivha Emily uri ha bviwa ho bviwa, vhanna havha ndi vhazwimi vhane vha si ḓivhe ḓuvha u mbwandamela. No sala hani? A hu na we a ḓa a tshi khou nṱoḓa? Ndi Vho Luvhone vhane vha ralo vha tshi khou ḓi phumula-phumula zwanḓa nga thaula ye vha i dzhia afha khishini musi vha tshi swika. Dzhalagoma na khonani dzawe vho ḓo humbela u sia khofhe henefho muḓini. Vho Luvhone vho ḓo laela zwa uri matshelo vha ḓo vuwa vha tshi livha ngei tshikoloni lune vhaṱhannga avha vha fanela u sa ḓi dina nga u buba sa izwi hu si na hune vha ḓo vha vha tshi khou bubela hone. Vho Emely vho ḓo fulufhedzisa vho ḓo fulufhedzisa hu ḓo ṱalutshedzana na havha vhaṱhannga uri mushumoni wavho u khou tshimbila hani nga ḓuvha ḽi tevhelaho sa izwi ḽo vha ḽo no tou vha vhusiku ha vhaloi. Zwe vha humbula ho vha u ḓo vhudzisa vhone vho lu vhone uri vho kona na u wana tshelede afho he vha vha vho ya hone. Hezwi vha tshi khou zwi humbula, nga vhanga ḽa uri zwenezwi vhathu ha vha vho bva hafha muḓini wa vhuimeli ho ḓo swika vhanna vhe vha vha vha tshi khou rengisa mitshini ine vhe a yo ngo khwaṱha zwone ya u ṱanzwa methe. Naho vhuimeli vha na we vha u renga mathomoni a ṅwaha vho vho tama hoyu une wa khou rengiswa, lwe vha vhudza vharengisi vhawo uri vha swike ngei yunivesithi nga Ḽavhuvhili u pfa vhuṱanzi ha uri vha nga u ḓisa lini. Ndi amba, Khotsi a nthuseni! Vhathu khee vha sa funi na u ri nyeṱulela nga nḓila ye vha tshimbila ngayo. Kani vhathu a no ngo tshimbila zwavhuḓi? Ndi amba ngauri a tho ngo vhuya nda vhona na muthihi wavho a tshi sumbedza u takala. Kha vha ḓo nṱalutshedza zwo tou tshimbila hani? Tshelede yone yo wanala? Vhathu vho lala ngafhi? Ndi amba maḓuvha haya mavhili oṱhe vhathu vha sa vhonali. Kha vha ḓo mmbudza, Vho lala ngafhi? Vho Emily vha ralo vha tshi ita na u givha munna wavho nga lukuḓavhavha hezwi vho no dzhena mabaini. Vho Luvhone vhone vho ri u dzhena mabaini vha mbo ḓi lidza wa ningo. I ṱali vhathu vho neta lwa u neta havha, ni tou amba na u ṱamba muvhili zwau. A hu na na muthihi wavho we a vhuya a ri u tama u a nanga haya maḓi. Ee, tshelede ro i wana, ri ḓo tou amba zwavhuḓi lodge. Ndo neta lwa u neta. Vho Luvhone na u fhedza u amba a vho ngo tsha fhedza na u fhedza dzi si na dzi si na vhusiwana dzi si na vhusiwana dzo mbo ḓi dovha dza vha tswiṱula. Vho Emelie vhone naho vho ḓifutelela zwa u shumisa lukuḓavhavha, ho ḓo vhuya ha swika he vha vhuya vha neta sa izwi muthu wavho a tshi ri u karuwa a vho amba zwithu nga nḓila ine i si vhe na ndunzhendunzhe vha ḓo tou mmbudza zwenezwo lwotsha. Vho Emelie vha ri u ralo vha vha vhone hu si kale ha vho pfala ningo dzi tshi honedzela, vho lu vhone sa he vha laedzisa ngaho, ḽo ri ḽi tshi sala ḽi tshi ṱavha vho no vha tshikoloni kale, vho ṱavhanya u swika hafha tshikoloni uri vha mbo ḓi ṱalutshedza ṱhoho ya tshikolo uri vho kundiswa ngani u ḓa tshikoloni ḓuvha ḽo fhiraho. Sa muthu ane a ḓivhelwa u vha muthu o ḓiimiselaho u shumela lushaka khathihi na u ṱoḓa u vhona mvelaphanḓa kha vhana vha tshikolo, ṱhoho ya tshikolo a vho ngo vhuya vha pfa u sa swika ha Vho Luvhono tshikoloni ḓuvha ḽo fhiraho zwi tshi vhuya zwa ṱoḓa u ṱalutshedzwa. Vho Luvhone zwo ralo vho mbo ḓi thoma ha u shuma mbilu yavho yo vhofholowa. Na henengei hayani, vhaṱhannga vhavho vho ri u dzudzanya zwe vha vha vha tshi khou dzudzanya zwone na Vho Emily ya mbo ḓi lila thovho. Vho Emily na vhone-vho vho mbo ḓi fhedza vho livha ngei mushumoni wavho, vha khou humbula u ḓo tou founela munna wavho uri a vha ṱalutshedze nga ha kutshimbilele kwavho kwa u bva Mugivhela u swika ḓuvha heḽi ḽo fhiraho, vhone mbilu yavho zwa zwino yo no tou dzula vhudzuloni tshoṱhe vhunga vhaṱhannga avha vho mbo ḓi vha badela naho vha sa athu u wana tshelede yoṱhe kha avha. vhe vha vha kha avha vhe vha dzhia mbanzhe nga tshikolodo, Vho Emely vho ḓo dzudzanya na havha vhaṱhannga zwa uri hu ḓo ri zwenezwi vhathu vha tshi badela vha konaha u vha ṋetshedza. Vho Emely vho ḓo ri musi vha tshi swika mushumoni wavho vha vho wana zwa u founela munna wavho malugana na lwendo lwavho zwi si zwithu zwo teaho. Tshe vha ita ho ḓo tou vha u founela uri vha ḓe vha dzhiiwe zwenezwi nga tshifhinga tsha musi ḽaiburari i tshi vho vala nga madekwana. vha ri zwi khou itwa ngauri hu na vhaṅwe vhane vha ṱoḓa u vha vhona malugana na mushumo wa bindu ḽavho. Sa nga misi, Vho Luvhone a vho ngo vhuya vha vha muthu a koloṅwaho. Vho tou ṱalutshedza fhedzi uri zwe vha vha vho humbula uri vha ḓo ṱalutshedza nga matsheloni a vho ngo tsha kona saizwi vho ḓo tshelwa nga ṅwambo wa maneto. Vho vho ḓo vhudza mufumakadzi zwauri zwenezwi vha tshi ḓo ṱangana nga madekwana vha ḓo kona u wana tshifhinga tshavhuḓi tsha u ṱalutshedza. Hezwi na zwone Vho Emily vho ḓo zwi ṱanganedza nga mbilu yavho yoṱhe. Vho Emily zwa u rengisa iyi khokhononoo khavho zwo vha zwo no tou vha kutambo kwavho kwa ndode, vho vha vha tshi vho kona na u i rengisa vhukati ha vhathu nga nḓila ine muthu a balelwa na u zwi vhona kana u pfa uri hu na bindu ḽine ḽa khou tshimbidzwa. Tshelede yone vho vha vha tshi khou tou i kudzunga na vhana vhayo. Ho vha hu tshi vho swika na hune vhoimeḽi vha bula zwauri a vha pfesesi uri ndi ngani vhathu vhanzhi vhane vha dzula fhano Ṱhohoyanḓou vha si na tshelede. Vhathu arali wa dzhena dzinḓuni dzavho wa dzula, masofa a hone a rou gogona, wa vhuya wa tou pfa u nga wo dzula nṱha ha mbalelo dza mupfumbadzo. marahu wa kona u pfha na u pfhiwa a sa pfhiwi. Dzi firidzhi dza hone dzi dzula dzo fara maḓi ngeno dzashu na u fema dzi sa koni na u fema nga ṅwambo wa yone ṋama i dzulaho yo tou . Vhathu havha vhane vha sokou pfa hu tshi pfi Lokishi vha bva mahayani vho hwalela, vha ḓo fhedza vha tshi vho ita uri matshilo a hafha Lokishini a tsele fhasi. Muvhuso hoyu muswa wo vha u tshi tea u sedzulusa uri ndi vhonnyi vho teaho u dzula hafha Lokishini. Vhathu u sokou vhona zwifhaṱuwo zwi tshi khou ralo u vhidzelela vhusiku na masiari. Vhoimeli vha ḓo ralo, ha tou thusa vhone vho lu vhone vhane vha ḓo tou fara gaḓa ḽa u ṱalutshedza uri matsina vhutshiloni vhathu a vha na zwithu zwi linganaho nahone havha vhoimeli vho teavho u humbula nga havho vhutshilo khathihi na ha muṱa woṱhe. Vho Lubone mugivhela u tevhelaho vho ri zwenezwi vho ḓigeḓa henefha nḓuni yavho vha sokou pfa kha vothi khokhokho vha tshi tou ri vothi phamu vha wana ndi Dzhalagoma na khonani dzawe. Vhone vhaṱhannga havha a vho ngo vhuya vha fhedza na tshifhinga vho mbo ḓi ṱalutshedza Vho Lubone uri lwendo lu fanela u ḓo mbo ḓi vhibva na zwenezwo vho Luvhone vho mbo ḓi onesa mufumakadzi wavho vha dzhena nḓilani. Vhuiwa iṱali vhu tshi ḓihwa nga vhenevha vhaṱhannga vho Luvhone vho tou zwi gavhi ha vha vhaṱhannga vha tshi khou ralo u amba amba hafha goloini uri hu khou ya u tswiwa goloi ine ya ḓo mbo ḓi lala yo wedzwa kha ḽiṅwe ḽa mashango. o vhandekanaho na ḽashu ḽa Afrika Tshipembe. Zwauri vha ḓo pfukisa iyo zwauri vha ḓo pfukisa iyo goloini hani afho miledzoni ndi amba afha bodarani vho Luvhone vha pfa vha sa ḓivhi na tshivhana tsha vho Luvhone vha pfa vha sa ḓivhi na tshivhana tshazwo. Vho ri zwenezwi vha tshi tou ri. ṱhanganyoni ya mulambo wa Nzhelele na mulambo wa Muṱamba khefha vha vha vha tshi vhona goloi ya makhuwa vhane vha khou endela u ḓi retshela khovhe dzavho. Zwa ralo avha vhanna vha fhungudza luvhilo lwa goloi yavho vha tshi sedza kubadana kune vhathu vha dzhenaho afha hune ha reiwa hone vha tshimbila ngafho. Nga ngoho fhaḽa vha sa thu vha sa athu fhedza na kupiḓa kungafhani kwa khiḽomitha vha mbo ḓi vhona hune vhathu vha pambiwa ngaho. hone vho ri u swika tsini na avha makhuwa vha mbo thoma u sedza ngei na ngei u vhona arali hu na vhaṅwe vhathu tsini sa izwi na ḓuvha ḽo vha ḽi tshi vho ṱoḓa u tota tombo ho vha hu si na na vhaṅwevho vhane vha vhonala lini hezwi zwo mbo ḓi ita uri vha ṱhannga havha khathihi na vho Luvhone vha dzhie dzi khuba head dzavho vha dzhene mushumoni wavho, na henefha a vho ngo vhuya vha wana zwo fanela uri vha shumise zwigidi zwavho. Vho ri zwenezwi vha tshi tou ri kha mukhuvha uyu na munna kha vha ṋetshedze khiyi dza goloi sa izwi tsho vha tsho mu sumba, a mbo ḓi imisela zwanḓa zwawe nṱha a tshi tetemela sa luṱanga lu maḓini. munna wa vhathu a tshi tou khura, zwi hone. Zwa ralo vha mbulunga zwanḓa zwikwamani zwa kurukhu kwa hoyu mukhuwa vha dzi oṋolola. Uyu wa musadzi u vhona zwine zwa khou bvelela kha munna wawe na ene a mbo ḓi ṱavhanya a imisela vho zwawe nṱha, zwenezwi Dzhalagoma o mu sumba-vho nga mulomo watsho, na ene o vha o dzhenwa-vho nga wonoyu mutetemelo. Khii dzo ri u wanala, Dzhalagoma a vho sia havha vhaṅwe na Vho Luvhone vha tshi fhedzisa mushumo, ene o ri u i dzhena ha bvuma na fhasi, buse ḽa i tevhela sa tshiḓumbumukwe. Tshifu tshi fhumulaho fhasi. Ravhutsi na Thinavhuyo na Vho Luvhone vho ri u sala vha mbo ḓi vhofha makhuwa havha na muri nga dzithambo. Zwo ri u ralo vha fhedza vho vha onesa vha laela uri hu songo vha na mitshemo ine ya itwa vho ri vha ḓo ri hu si kale vha dovha vha vhuya u vhona arali hu na zwo bvelelaho. Vho Luvhone vho ri u i takusa ya ṱuwa yo livha thungo ya vhubvaḓuvha. Vha ri vha tshi tou ri tshipise khefha vha vho livha thungo ya musina. Vho vho ḓo fhedza vho fara iyi. i livhaho Dolina, vha vho vhuya nga dza folovhoḓwe. U swika Ṱhohoyanḓou vha sa vhuye vha tumba na fhasi, vha mbo ḓi pfuka luvuvhu, vha tshi livha he vha ri vha ḓo ṱangana hone na Dzhalagogo. Hu si kale nangoho vha mbo ḓi vhona ngafhadzo ine Dzhalagoma a khou i ita nga mavhone a goloi yeyi yo tswiwaho. Ha ri musi zwo ralo vha laelana uri vha fanela u fara ifhio nḓila. Thovho ya mbo ḓi lila. thovho ya mbo ḓi lila, hune vha livha hone a hu na huṅwe. Ndi mikhukhuni he vha vhuya vha ladza makhuwa a iṅwe bulasi hone. Vhanna vha hashu ro shuma a ro ngo shuma. Hafhu goloini heyi ye ra dzhia hu na lutshetshe lwa haḽa makhuwa ngomu. Ndo ri ndi vhukati ha u reila nda tshenuwa ndi tshi pfa lutshetshe lwe lwa ṱoḓa u nnyitisa khombo khulu. Ndi tshi bvela nnḓa ha bada ndi tshi imisa goloi ndi tshi sedza afha hune vhathu vha ri musi vho dzula kha sithi ya murahu vha vhea hone milenzhe ndi wana ndi lwushie. lutswuku-tswuku holo, na zwino ndo mbo ḓi lu posa ḓamu mulomoni. Vhanna vhahashu, ri fanela u tou zwi bva hani musi zwo rali? Ndi ḽone ḓuvha ḽe vhoḽuvhone vha kona u zwi vhona zwauri murathu wavho u na mbilu ya vhuthu. Vho vha vha sa vhuyi vha humbula zwauri u na tshilidzi u swika hafha. Hei nyimele yo ita uri hu vuwe khani kha havha vhathu vho luvhone ḽa u shindisa ḽe ḽa vha ḽi tshi khou swaswariwa nga avha vhavhili ndi amba Ngaravhutsi na Thinaboi. Vho wana vha sa koni u ima naḽo na luthihi, vhone vho mbo ḓi tou oma luthihi na zwe hoyu murathu wavho a vha a tshi khou amba zwone zwa u tou posa lushie holu tsini na nḓila lune vhafhiri vha gondo vha ḓo ṱavhanya u lu vhona, vha dia tsimbi. Vhuṋa havho vho vho ḓo fhedza vha dzhia ḽeneḽo. Goloi ye vha tswa yo ḓo khurumedzwa seila vhege dzi no swika mbili u swika nomboro dzanzheni yayo khathihi na muvhala wayo u tshi shandulwa ya wedzwa seli ha mulambo wa vhembe. Mafhungo a Lushie vhaṱhannga havha vho vho ḓo tou ṱangana nao gurannḓani dzi no swika tharu dza fhano Afrika Tshipembe. Iṅwe yadzo ye ya tou a toolola zwavhuḓi ndi gurannḓa ya Southern Mercury yone yo tou ita na u sumbedza vhabebi vha holu lushie khathihi na u ṱalutshedza kuḓele kwa haya mafhungo, yo bula na zwa uri vhaiti vhazwo a hu nga ḓo fhela maḓuvha mangana vha songo wanala nga mapholisa saizwi gwala ḽavho ḽi tshi khou ḓisumbedza vhukuma Lutshetshe holu lwo wanala nga vhafhiri vha gondo vha tshi livha mishumoni yavho nga matsheloni. Vho ri u lu wana, vha mbo ḓi swika he vha rwela mapholisa luṱingo. Mapholisa avho na vhone vho vha vho no ḓi wana ṱhingo dzi bvaho fhethu ho fhambanaho dzine dza vha dzi tshi khou amba nga ha ṅwana o tswiwaho. khathihi na goloi. Mashudu mavhuya ṅwana hoyu o ḓo ri a tshi ṱolwa nga madokotela a wanala a tshi kha ḓi vha na mutakalo wavhuḓi. Vhabebi vha hoyu ṅwana vho ḓo takala vhukuma u wana ṅwana wavho a tshi kha ḓi tshila nahone a si na na kuvhonzhe zwako. goloi vho ḓo tou sala vha tshi rengelwa iṅwe nga khamphani ya ndindakhombo dza goloi. Makhuwa havha a vha tami u ṱalutshedza mafhungo haya muṅwe muthu. Vha ri zwi a vha khanikha vhukuma u humbulesa nga he zwa bvelela ngaho. Ḽiṅwe ḓuvha mme a hoyu wa wa musadzi o ri u vha dalela hafha Tshibvume hune vha dzula hone a vhuya a tou ri, Ndo zwi vhudziselani? Ṅwana wawe, ndi amba uyu Elsie, o ri e kati na u ṱalutshedza a tshenuwa o no dzhena kha tshililo tshe tsha vho ita uri na vhenevha mme awe vha si tsha kona u ḓifara, vha mbo ḓi dzhena kha tshovho. ho tou thusa ene fani munna wa Elsie we e u dzhena a tshi bva ngei Chipisse u renga zwirengwa zwa bulasini a vho tou fa u khuthadza. Litshani zwawe mufumakadzi a dzhene kha tshililo tshi khathulaho mbilu. Ndi nnyi muswa na mulala ane a nga zwi semela maṋo zwa ṅwana ane a kha ḓi tou bva u swika fhano shangoni a tshi dzhavhulwa nga mahokoko ane e na e ḓadzadza. Hafhu ho tou fa tshanḓa tsha ene Ramakole ndi musi ṋamusi ri tshi ḓo vha ri tshi khou amba na zwino vhaṱoḓi vha tshe ngeo. Mudzimu na ngoho o pfa tshililo tsha hoyu mufumakadzi, kha ralo a bvele phanḓa na u livhuwa tshilidzi tsha Ramakole u swika nga hu sa fheli. Ḓuvha ḽe vha wana luṱingo lu vha ḓivhadzaho nga ha u wanala ha ṅwana na zwa uri u vhuongeloni ha Musina, mufumakadzi hoyu vho tou gagamela sa izwi u tshimbila u ya goloini zwi tshi vho tou konḓa tshoṱhe, hafhu na zwiḽiwa o vha o fhedza maḓuvha a sa zwi sendeli, wa munna o bva na u ḓi khwaṱhisa, ha vhuya ha swika na he a tou wana vhakhuthadzi vhukuma. Na ene o vha a tshi ri u dzhenavho kha tshililo, wa wana na u farea a sa farei. Hafhu muḓini wavho, ndi amba bulasini yavho, ho vha hu tshi sokou dzula ho tou pha! Nga mashaka na dzikhonani, vhane vha khou ri arali zwithu zwa ḓi dzula zwi tshi bvelela nga heyi nḓila, hu ḓo vha hu hone vhathu vha tshi khou ṱunga nngwe ine ya kha ḓi tou bva u ṱanza. Ndi he makhuwa manzhi vha dzibulasi vha vho thoma u langana uri mapfumo a fanela u dzula o ṱuṱulwa. Vho Lubone vho ri u vhala mafhungo aya kha gurannḓa ya Northern Province Daily News, vha dzhenwa nga ṋowa gundu. vho vho humbula na zwauri khamusi zwi ḓo ralo ha wanala vhaiti vhazwo ha vha hu hone tshirunzi tshine vha vha natsho tsho wa, i ṱali e hone ane a nga ṱhonifha tshigevhenga kha vha tshilaho. ha holini. Zwino arali zwa wanala uri na vho luvhone vho shela mulenzhe khazwo, ndi hune vha ḓo tou zwi ri mini kha lushaka ngoho? Hafhu na phanḓa ha vhafunzi, vho luvhone vha ḓiswikisa sa muthu ane a vha kule na zwa shango. Arali zwikumbu, arali tshikumbu tsha phulea, a si hune vha ḓo tou tama na u ḓi bvela ee ri nga ri mini ndi vhutshilo fhasi ha wone murunzi wa ḓuvha vhu a gogona ha sengenedza ha dovha hafhu ha lidza zwi bva kha iwe mutshili uri u khou tama u vhu tshila hani wa vhuḓa zwavhuḓi nahone vhu ḓo u thothedza nga muthotho wa tshikekea, fhedzi wa vhu ḓa nga tshimondeni, u ḓo vhanḓa maṅwaelo aho u sa fhedzi. Vhaambi vhaho vha ri a vhu ṱoḓi u welwa pharamele, Fhedzi naho zwa ḓivhea, a hu na ane a ḓo bulula muṅwe sa zwe ra langanisa zwone. Naho mapholisa havha vha nga lingedza nga nḓila dzoṱhe u sedza makunwe kana ṋala dzo faraho hoyu ṅwana uri ndi dza nnyi, tenda nṋe na u mu kwama ndi songo vhuya nda zwi ita, a re ḓi onoyo wa murathu. Hone-vho arali a nga farwa ha pfi tshelede ya u mu beiḽa ha iyo i nga bva na nga u poidza ha iṱo. Vho Luvhone vha ralo vha tshi humbula nga a haya mafhungo musi gurannḓa i zwanḓani zwavho hafha hayani nga madekwana. Litshani vho havha munna wa vhathu vha ite vha tshi tshuwa, arali vhathu havha vha nga mangala vho farwa khuvha ḽiṅwe ḓuvha vha nga dzhigidzhelwa miṅwaha ine ya fhira miṅwaha ye muthu a thetshela u tshila yone nga bugu khulwane. Vhathu havha vho no tshinya lune na vho lu vhone zwenezwi vha tshi khou vhala gurannḓa vha vho humbula na zwa uri ḽiṅwe ḓuvha arali vha nga ri vha tshi vha nga ri vha a litsha hoyu mushumo. Vhaṱhannga havha vhane vha vha na tshiṱuhu hetshi vha nga si ḓo ri mangana vha songo vha tekula. Vha ri vha tshi vhala gurannḓa iyo vha tshi isa phanḓa vha wana zwa uri na zwe vha ita kha iḽa bulasi zwa u sainisa makhuwa vha vhathu tsheke na zwone gurannḓa iyo yo zwi dodombedza nga vhuronwane. vho ri vhone vha khou tou zwi vhona zwi khagala zwauri i ṱali hu si na tshi no lala fhasi musi mvula yo na. Munna havha vho mbo ḓi zwi vhona na zwenezwo zwa uri matsina mushumo wavho u ḓo bva u tshi vho vha kombetshedza. uri zwa konadzea na vhone vha davhalese muthu. Ee, arali wo dzhena dangani ḽa dzindau wa saḽa hu ḽiwa iwe. Musi vha tshi tou vula T_V yavho sa izwi tshifhinga tsha mafhungo tsho vha tsho no swika, vha mbo ḓi tou ri nga o khakhakha ane a vha na vhuṱala hune ha nga ita uri vhanna avha vha wanale a nga swikisa mafhungo aya tshiṱitshini tsha mapholisa a tsini na hune a dzula hone. Vhathu vhenevha hu na hunzhi he vha sia vho tshinyadza nahone mapholisa vha khou lwisa nga nḓila dzoṱhe uri vha vha fare.

hu ḓo vha na pfufho ine ya lingana zwigidi zwa mahumi maṱanu kha ane a nga ṋetshedza vhuṱanzi nga ha haya mavhanda. Vho Luvhone u pfa zwo rali ṋowa ya khuruluwa yo khuruluwa. Vha khou humbula vha wana uri nga nḓila ye vhushai ha huṱa vharema vha Afrika Tshipembe ngayo, vha nga si tsha ḓo ri lungana arali vha nga bvela phanḓa na hoyu mushumo arali ho no vhewa mutengo mungafho kha ane a ḓo thusa mapholisa nga ha ṱhoḓisiso, zwo kanya TV yo ri u ralo, ya bvisa na zwifanyiso zwa vhanna vho ambara idzo khubaheḓe dza hone, naho zwifhaṱuwo zwavho zwo vha zwo khurumedzwa dzikhubaheḓe, Vho Luvhono vho ri u sedza tshiṅwe tsha izwo zwifanyiso vha vho vhona u nga ndi tsha thinavhuyo. Vho tou ḓirindidza nga ḽa uri ḓuvha ḽe vha dzhena kha haya mafhungo ho vha hu si na vhanna vha TV Fhedzi naho zwo ralo, luvalo lwa vhohulwane lu khou ḓi hana, lu tshi ri vhutshilo hovhu a si hone ho teaho muthu a fanaho na vhohulwane. Naho zwo ralo, vhohulwane vho ḓi ralo u lu kandeledza sa nga misi. Kha ya Vho Dzhalagoma na Vho Thinavhuyo khathihi na ya Vho Ravhutsi, hezwi zwoṱhe ho vha hu mutambo fhedzi. Ndi kale vha tshi khou ṱoḓwa vha sa wanali lune naho ha pfala uri vha khou ṱoḓwa vha ḓi tou eḓela sa vhathu vha songo pfaho tshithu. Tshiṅwe tshifhinga muthu wo vha u tshi nga mangala u tshi tendelana na mihumbulo ya havha vhaṱhannga ya uri a hu na tshine tsha nga bvelela khavho, ndi lini na fhano ngoho vhaṱhannga avha vha tshi khou fhedza vhathu hu si na ane a vhuya a lala o vha fara. Hezwi ndi zwone zwine wa ḓi pfa lushaka lwoṱhe lu tshi gungula nga fhungo ḽa uri a lwo ngo tsireledzwa hafha Afrika Tshipembe, lu ralo huṅwe lwa vho dzhia mulayo lwa vhea zwanḓani zwalwo. A hu na ane a zwi pfesesa uri ndi ngani dzigoloi dzine dza tswiwa hu tshi swika hune dza wela mulambo wa Vhembe hu si na ane a farwa, hu si na ane a fara vhatswi vhadzo uri dzi wela hani ndi iṅwe. khunda ṱhalukanyo ine ya tou ṱoḓa vhonevho vho ṱalingwana nga tsha vhukoma. Iwe muthu zwawe fhedzi fhedzi u nga amba na zwine wa sa zwi ḓivhe. Tshine riṋe ra ḓivha ndi tsha uri goloi dzi khou fhelela seli ha mulambo hoyu. Ri dovha hafhu u ḓivha na zwa uri musi dzo wela seli ha mulambo a dzi dovhi hafhu dza vhuyelela ngeno kha ḽa Afrika Tshipembe kana kana dzi ri u wela dza vha dzo no wanelwa vharengi a hu na ane a zwi fhedzanya. Na zwa uri tshelede ine dza rengiswa ngayo i ri u wanala ya tshintshelwa hani kha ya Afrika Tshipembe na zwenezwo zwi fara muthu dzi ṱhaha.